musi mabambiri a metse a tshi vhuya ṋamusi ndi kho ḓo vha funza nga ha zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi ni sulfur x sulfur x ndi zwiṅwe kana ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vhathu vhanzhi vha vha vho zwi nyadza mara ri tshi vhuya kha uri kha ri ṅwale wa wana dzi tshi khou vha bukuṱa fhedziha heinoni sulfur x kha ḓuvha ḽa ṋamusi i ḓo tou vha i tshi tou vha revision kha grade 12 sa vhunga vho no zwi itesa kha kiḽasi dza murahu na kha nated and to electrical mbudziso ndi ya uri ni vha a zwi pfesesana uri musi ri tshi khou shumana na solve for x ri vha ri khou itani kana ri tshi khou nahone ri tshi khou zwi itela mini musi ri tshi khou solver for x ri vha ri tshi khou lwela u wana uri ni x yashu i eḓana na vhugai u itela uri ni ri kone u ya u dzhia heyo phindulo ye ra wana uri i tshi khou eḓana na x ri ye ri substitute mbudzuloni ya x ri vhone uri equation yashu i khou eḓana na left hand side na right hand side kha vha ri ndi zwi ṅwale fhasi kha musi nga u amba nga u tou rali vha nga vha vha si khou mpfesesa vho fhiwa equation hapfi x plus 1 is equals to 1 hapfi solve for x reason ya heyi chapter ine ya vhidzwa upfhi solving linear equation reason ya hezwi zwithu ri vha ri tshi khou ṱoḓa uri ni vhone kha vha ri provele uri ni holu heyi side i eḓana na heyi side hezwi zwithu zwo ṅwaliwa hafhanoni zwi eḓana na hezwi a thi ri vha tshi ḓivha uri itshi tshiga tshi khou amba u eḓana so nga iṅwe nḓila ri khou amba uri x plus 1 it equals to 1 ha pfi solve for x zwi amba uri ri khou ṱoḓana na x ro no wana x ra vhuya ra vhea value ya x vhudzuloni ha x u bva hafho holu lurumbu ra kona u zwi vhona uri lu eḓana na houḽani it's sort of like to prove وفي x plus 1 is equals to 1 if you solve for x x is equals to 1 minus 1 x is equals to 0 zwa vha zwi tshi khou tou amba uri x plus 1 is equals to nahone kha vha ri hezwi ndi zwi ṅwale nga nga iṅwe khala

ngeno kha ulu rumbo ro wana one zwa vha zwi tshi khou tou amba uri heinoni equation i khou itani ndi zwa vhukuma ya eḓana ndi zwone zwithu zwine ra vha ri tshi khou ita kha solve for x kha solve for x vho dzula vha na phindulo phindulo ine vhone vha ḓo wana x i tshi khou aḓana nayo vha tshi ṱoḓa u vhona uri ndi ya vhukuma na vha dzhia heyi phindulo ye vha i wana vha ya vha i substitute vha tea u wana left hand side i tshi khou eḓana na right hand side zwa vhuya zwa ralo zwi khou tou amba uri phindulo ye vhone vha i wana ndi yone ndi ya vhukuma metse ndi zwithu zwavhuḓi vha dzhena mulingoni vha na memorandamu vhone vhaṋe vha tou sa zwi ḓivha uri vho fara memorandamu vha na phindulo So mbudziso ndi ya uri ni ndi zwifhio zwiṱepe zwine zwa ra tea u zwi tevhedza musi ri tshi shumana na Solfor X number 1 musi ri tshi shumana na Solfor X general steps Number one, ri thoma nga u shumana na square root. Arali mbalo yashu i na square root, ri thoma nga u attenda square root. Square root tshashu arali tshi hone, ri nga ḓi tou tshi remover nga u introducer squared brackets. Number two, ri expander brackets u expander brackets ri khou amba like vhone arali vho fhiwa mbalo i kha hetshi tshiimo zwi amba uri vhone vha tshi expander brackets ri vha ri khou amba uri kha vha vhulaye brackets zwi amba uri ri ḓo salelwa nga 2x plus 4 2 i renga nnḓa yo timisa dzi re nga ngomu ha brackets ndi tshiṱepe tsha vhuvhili tshine vha tea u shuma tshone kha solve for x tshiṱepe tsha vhuraru ndi u rearrange u rearrange ri khou tou amba fhedzi uri ndi u vhekanya dzi no fana tsini na tsini u vhea dzi no fana nga tshatsho. Number four, factorize. U factorizer vha u ḓivha ndi hone we vha u ita kha grade um, nine. Number five, find solution. So ri ḓo wana mbalo nthihi ine ya vha uri ni heyo mbalo ri ḓo ra i shumisa u sa yone example u shumana na na solve for x ri tshi khou tevhedza general steps hedzile dze nda dzi amba hafhaḽani u solver for x okay kha vha ri ndi thuthe hafhanoni u itela uri mbalo ine nda khou i ḓisa ri shume ri tshi khou kona u vhona dzi dzi general steps dzi re nga hafhaḽani Metse ndi zwithu zwavhuḓi metse ndi zwithu zwine vhone vha dzula vha na phindulo vha tshi dzhena mulingoni u feila vho vha vha vha kho ḓi to funa fhedzi vha songo vhilahela zwino vho wana dokotela ndi a vha fhulufhedzisa ndo ḓi imisela u lafha vhulwadze hovhu vhune ha khou vhasisa mabambiri a tshi vhuya ro fhiwa ndi vho ita zwiṅwe zwisiwa ro fhiwa mbalo ya vhuḓi vhuḓi kheiḽa kubalo ku sokho vhuyaho kwa ri musa na ṱhoho kubalo ku sa vhuyaho kwa dina vha ri vha tshi ku ḓisa vha zamo u ku ita uri ku nga ku a shushedza riṋe ri tshi ku lavhelesa ngauri ri ḓivha dzi general steps dza u solver x ra wana ku sa vhe kwa ri fha na mathada vha ri x into x minus 1 is equals to 20 vha ri solve for x riṋe ra mbo ḓi ri a ri a zwi ḓivha uri ni ri shuma solve for x nga general steps ra ya kha tshiṱepe tsho thoma tshine tsha vha uri ni ndi square root i tshiḽa tshiṱepe tsho thoma ndi a ḓi vhudzisa nṋe sa mufhinduli nda ri kha iḽa equation yanga ya nda fhiwa hu na fhethu hune ha vha uri na square root rule nda ri hai nda ri hai number one ndo bva kha ini ndi khou ya kha ya vhuvhili nda ya kha general steps number two nda ri kha iḽa equation ya nda i fhiwa hu na fhethu hune ha vha na brackets nda ri ee hapfhi ndi goi ra ri okay hafhaḽa ra mbo ḓi ri okay zwi amba uri we are going to expand the bracket ri khou ḓo expander brackets yashu and ro tendelana uri expander brackets ri vha ri tshi khou remove brackets nga u timisa nomboro i re nga nnḓa na dzi re nga ngomu zwi amba uri hafhaḽani x i ḓo timisana na x ya vha x squared x ya dovha ya thaimisana na 2 na 1 sorry ya vha minus x and equals to 20 ra vha ro fhedza nga u expanda brackets yashu na uri vha kha number 3 ine ya vha u rearrange u vhekanya zwino fana nga tshadzo hafhaḽani ri khou wana uri ni a hu na i no fana na iṅwe iṅwe na iṅwe yo ḓiimisa nga yoṱhe ri na x ine ya vha uri ni x squared ra vha na x ine ya vha uri ni a i na squared ra vha na 20 ine ya vha constant value constant value ndi nomboro i sinaho alphabet nga phanḓa Arali heiḽa 20 ya i na x ya ḓo pfhi i variable i nga vha x i nga vha k i nga vha z i nga vha o i nga vha mini ya vhuya ya vha na alphabet nga phanḓa i vhidzwa upfhi variable mara arali i si na alphabet nga phanḓa ipfhi constant zwa zwino kha ri vhekanya equation yashu x squared minus x ra wedza constant value yashu ine ya vha 20 i tshi wela i a tshintsha saini ya mbo ḓi vha negative 20 zwino ri khou ḓa kha tshipiḓa ro fhedza u arrange ri khou ḓa kha tshipiḓa tshine tsha vhidzwa upfhi is to factorize number 4 ri tshi ḓa kha number 4 x x why ndo vhea x ngei na x ngei kha dzi ḽa brackets dzashu ngauri tsho thoma square ndi tshi khou amba uri luvhili zwi amba uri tshi khou amba uri ndi x mbili that's why ro vula brackets yo thoma ra vula brackets ya vhili ra ri x nthihi nga hafha iṅwe x nthihi nga hangei selini Naa u ri khou ḓa kha tshipiḓa tshine tsha vhidzwa upfi u factorizer tshine hetshi tshipiḓa vhunzhi ha vhathu tsha vha kanganyisa mara a si tshipiḓa tshine tsha to vhuya tsha to dina ni thetshelese zwavhuḓi vhananga musi ri tshi factorizer heiḽa equation ri ya ra ṱoḓa zwithu zwine zwa vhidzwa upfi dzi factors dza 20 why ri khou ṱoḓa factors dza 20 ri khou ṱoḓa factors dza 20 kha life equation ngori 20 ndi yone constant value ndi yone i si naho variable so ri tshi factorize ri ya ra ṱoḓa factors dza 20 kana dza nomboro ine ya vha uri it's constant

ndi two na ten ndi four na mini ndi four na five so a ri swi ku dzhia iṅwe na iṅwe ra ya ra i vhea hafhaḽani ri dzhia ro thoma ra tsheka zwi tevhelaho ni nthetshelese zwavhuḓi

ri dzhia tshifhio tshiga tshiga ndi khou amba hezwi zwithu negative na iyi negative ri vhuisa hani zwiga zwashu nomboro ndi khou vhona zwo thuthea vhaṅwe vha tshi vho ḓo mangala ndi tshi vho amba vha ḓi vhudzisa uri ah, na hezwi zwine zwa khou ambiwa vha muhulwane vha ezwo zwithu zwine vha khou zwi amba vha khou amba vho zwi wana vha khou tou ita vha tshi luka zwiṅwe zwi tshi bva ṱhohoni na hu na minus hafhanoni so nda ndo vhona i tshi nga a i tsha vhonala ndi tshi khou itela uri ndi tou i ṅwalula nga huswa so nomboro khulwane kha factors dzine ra khou dzi shumisa i dzhia tshiga tsha vhukati ndi minus Ro no fhedza, ra ya ra ḓivhudzisa uri ndi tshifhio tshiga tshine tshi tshi thaimisana na hetshi tsha ḓo ri vhuisela hetshiḽani. Ndi positive. Negative times positive is equals to negative. Zwi amba uri i ḓo ri vhuisela kha hetshiḽa tshiga. Ra vha ro pfuka kha zwiga ende ra vha ro fhedza

naho ndi khou ṱoḓa u vhona uri ni zwe nda shuma phindulo i no ni ndi ya vhukuma na ende ro no amba uri uri ri vhone uri ndi ya vhukuma ri dzhia phindulo ya ra i wana ra ra i panga kha mini kha equation ra ndi ṅwalule equation nga hafha fhasi ngori yo no vha kule x into x x into x

Eh, zwithu zwa makhuwa vhewe zwi a dina tshikalelo um twenty la is equals to twenty five times four 20 is equals to 20 zwo vha zwi khou tou sumbedzisa uri ni 5 ndi yone left hand side yashu yo aḓana na mini na right hand side hezwinoni ndi kone u itela u ni khwaṱhisedzela uri ni ni zwi vhone uri ni mathematiki ni dzula ni na phindula ni na memorandamu wa uri zwe ini na ita ndi zwone na so 5 and negative 4 is the right answer ndi dzone phindulo dzine dza vhori ni ndi dza vhukuma a thi ḓivhi uri ndi nga dovha nda ita iṅwe example na arali ni vha tshi khou ṱoḓa ndi tshi ita dziṅwe example hanefho fhasi a a channel yashu hanefha kha YouTube hu na dzi comment vhone vha ḓo commenta vha nga ḓi ḓisa na mbalo iṅwe nthihi ine vha khou pfha kha ri ite example ngayo ya softworks ri ḓo vha itela example ngayo nṋe nga madzina ndo amba nda ri ndi pfi lukoko a si lukoko zwayo ndi lukoko ine ya vha uri i na doctor nga murahu doctor yo ḓiswaho nga ṅwambo wa uri ni vhoṱhe vha lwalaho nga tshiṱhavhi kana nga vhuṱungu ha mathematic vha no sokou fela vha tshi fela vha tshi sewa tshikoloni nṋe ndi a lafha ndi ri ni kha ri ṱangane kha chapter dzi ḓaho hanefha kha maths nga tshivenḓa tv mnt yavho subscribani u itela uri dziṅwe video dzoṱhe dzine nda ḓo vha ndi khou dzi senda ni dzi wane nahone nga tshifhinga u subscribe ndi soko ḓa nga hanefho fhasi ene video arali na u vhona kha tshanḓa tsha uḽa ho ṅwalwa upfhi subscribe na pressa luthihi ni tshi to fhedza u pressa i ḓo tshintsha bva kha subscribe kha subscribe ya ri subscribed tsumbedzo uri hai ini no na subscribe i ḓo tshintsha na khana na vhuya na ro puṱedza lwo luthihi a ni tsha vhuya na dovha na puṱedza u swikela lini na lini nṋe ndi ri nda kha ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho